Ɔka kyerɛɛ me sɛ yɛ poison no, na me nlie. Ɔkyerɛɛ me baabi a yɛ poison no ne sɛnea ɔka saa asɛm no na ɔresu because ɔsɛ wɔde fa fufuo mu. Nti ɔdi wieeɛ no a ɔnyaa crisis a ɔkɔduruu hospital na wɔtwaa scan. Wɔtwaa scan no na wɔhuu sɛ adeɛ round round bi deda ne yam. Nti aborɔfo doctors no feel sɛ ɛyɛ cocaine wamemene. Asa meka megyina otwie da mpo Nyankopɔn anim. Meyɛ panyin, I don't lie. Te aborɔfo no huu saa no, wɔn mo dwene sɛ akoa na me mene cocaine. Momfa no ntoɔ no onwu. Ɔhema Lumba kasa mu a no wɔsu na wɔto no tweneeɛ. Ɔda hɔ bɛ two hours na ɔnwuiɛ. Me ntam kɛseɛ paa na meka kyerɛ ɔnɛ no o. Wɔda hɔ bɛ two hours na ɔnwui na ɔsɛ ah akoa yi na kokin a wɔamemene no ɔnwu yei nti yɛn nsa nkɔhwɛ na wɔn sɛ twa scan na adeɛ nanane ɛkyerɛ ɔsɛ adageste ɛti hɔ na afei deɛ wɔn titi na wɔn hu sɛ sɛ poison mesi bi gyina otua mpo otwi da mpo anim na meka sɛm wei lumba kasa na wɔsu the man has really suffered. Won use lɛmfae a. Na wɔ akwantuo mu a, me dɔfo, wohwere nneɛma bebree. Mempɛ sɛ mekasa bebree. Wo register Lemfire use Bona, B-O-N-A-H, as your promo code anaasɛ wo referral code. Wowie a, woba abɛda m'ase. I'm telling you before God and man. Ɛna dodoɔ no a mowɔ America a mopɛ sɛ mode nneɛma firi hɔ ba Ghana no, Box Oak Logistics frɛ wɔn seesia na ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam the Bona show so na ɔte wɔn nka wɔn bɛkyɛ wɔ ten percent discount biribiara wɔpɛ sɛ wɔde firi America ɛkɔ Ghana biara no wofiri wɔn a wɔn bɛba ofie abɛ box nneɛma no kama ahyɛ pe asomdwe mu akɔduru Ghana ama wɔn. Sɛbesɛbe ɔhemmaa, na mebɛn Lumba kakra. Ɛnyɛ wo a wawu nti na mese mebɛn no o. Yes, na mebɛn no. Na ɔpanin no abrɛ. Ɛsɛ baresa nkwakɔ da din. Yɛ believe o, obi wu a, yɛyɛ feel sɛ ɛyɛ honam na ɛda hɔ, but it means a lot. Go and read the Bible. Abrɛ a Joseph ne papa wuiɛ wɔ Misrim, ɛhyehyɛɛ ɛhyehyɛeɛ ara kɔsii sɛ yɛde no kɔduruiɛ. ɛma no kɔ resting yɛ yɛgye di nnipa nwu kɛkɛ nti wonya wu yɛnyɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ a we are punishing him ɛdɛ nti na ɛdi one week di forty days ɛyɛ biribiara ne yɛkora w'akyi yɛnyɛ deɛ yɛ lumbɔ nkɔɔ yɛ o he still around suffering Eti sɛ yebegya amanson no ne Oyaese Oyaese ne Agya Lumba kwan kama ama nidi a ɛsɛ no ne nsa ka a, ɛyɛ? Adɛn nti na yɛnte asɛm ase saa? The role of the family ne sɛn sɛ ɔdehyeɛ bɛfiri mu na mobɛboa ma n'anim agu ase? Yɛasi ne ntomago wɔ abɔnten ama now wo koraa bɛyɛ w'adwene sɛ wo defendi Lumba bia woanya asɛm. Hmm. Wobɛgye din kakra maa ho.
Wow.
Sɛbe mpere aduasa I came out one day ɔhema. Ba me ba out ne gyina sɛ metee sɛ Wahu, innuendos, insinuations, implying sɛ ɔdɔ buroni ne nipa bi na ɛku lumba. Mo nyinaa mo ante bi. Then on radio na mese ah, mewɔ hɔ one day ɛna menya text message. Ɔheneba call me lumba. Na mese ah deɛ ɔto nnwom yi anaa? Me nso me ne no nyɛ firi saa o. Ɛna sɛ maame tra na ma ebi a nyɛ obi na ɛyɛ me worɔfo. Ɛna me frɛɛ na ɔno a ɔsɛ o mehia wo help for me mpom nti na mebaa clinic hɔ. Ɛna mese o nkurɔfoɔ ni mu dodo nti mɛma mɛbaa fie. Ɔhene ba in short no mekɔ Lumba fie everyday. ne medical report yɛse doctor patient confidentiality wondeclare obi yadeɛ na meka mu asɛm akyerɛ wobɛka sɛ nyame so sɛ lumba ɛtena ase 10 years mekɔɔ no hɔ no 10 tam a mestarte boa no na ɛdi 10 years ɛberɛ a wɔn ase wɔ survival for 10 years nti mene ne kasa meka kyerɛ ne pain sɛ wo nyankopɔn nya nku wonya nwui a lot of disorders in the body a lot it was that day From there na me ne no bɛnyaa saa ayɔnkofa, mema no ma me clinic hɔ, me ara me na mede aduro kɔma no wɔ fie. Mekyerɛkyerɛ no nnuane a ɔnyɛ adi, nti mema me wife kɔɔ ne hɔ a na ɔtreni ɔdɔ buroni nnuane a wɔnoa ma no. Mekɔkaa wei wɔ air, sɛdeɛ wɔdi matter mu a me feele irate. Wo feele irate? Agya w'adwen!
Manya no bɛtɛɛ, as if sɛ mepɛ sɛ me imply sɛ. Me mma example bi sɛ ɔka kyerɛ me sɛ yɛ poison no na me lie. Ɔkyerɛ me baabi a yɛ poison no ne sɛnea ɔka saa asɛm no na ɔresu because ɔsɛ wɔde fa fufuo mu. Nti ɔdi wieɛ no a ɔnyaa crisis ɔkɔduru hospital na wɔtwaa scan. Wɔn twaa scar no na wɔn hu sɛ ade round round bi deda ne yam nti abrɔfo doctors no feel sɛ ɛyɛ cocaine no amemene. Asa meka me gyina otwi da mpo Nyankopɔn anim me yɛ panyin I don't lie nti abrɔfo no hu saa no wɔn mo dwene sɛ akoa na memene cocaine momfa no ntoɔ no ngu. Ɔhema Lumberg kasa mu a no wɔ su na wɔn to no tweneeɛ ɔda hɔ bɛ two hours na wɔn mu yɛ. Me ntam kɛseɛ paa na meka kyerɛ ɔnɛ no o. Wɔda hɔ bɛ two hours na ɔnwui na ɔsɛ ah akɔ yi na akɔ kan wɔn amemene na ɔnwui yɛ te yɛn nsa nkɔhwɛ na wɔn sɛ twa scan na adeɛ nanane ɛkyerɛ ɔsɛ adageste ɛti hɔ na afei deɛ wɔn titi na wɔn hu sɛ sɛ poison. Mese megyina Otuafoɔ Otweda Mpo anim na meka asɛm wei. Lumba kasaa na ɔresu. The man has really suffered. Ɛno na worsen ne yadeɛ no. Eti on air na wɔn yɛ yɛ yɛn anim de ekun no yɛn anim de ekun no yɛ kɔyɛ postmortem na mede wei yɛ example. Menkaa sɛ sɛbe maame akɔ so ɛsɛ waa ne poison I didn't say that. Ɔno ankasa nso kaa sɛ yes ɛyɛ namfoɔ bi. he he told me na I was very happy sɛ kofi nti so baa later ɛbɛ confirm me sɛ wɔsi ne nanfo ne poison no efiri ɔna ne yadeɛ yɛ bebree I know his medical report me nyɛ medical doctor I practice natural medicine license one ɔno nso bɛn me na ohun mu a me de boa no me change na dua me ma no me yere kɔ ne fie kɔ kyerɛ no nneɛma a wɔn ni. They know every secret concerning the disease. Mm. Pacho would hear me. Then I use this as example sɛ munya sɛ postmortem na post nka sɛ yɛnyɛ postmortem de yɛayɛ na is okay yɛnkɔgya ne kwan na wɔnhome na wabrɛ ee wɔn mo sɛm akɔka deɛ yɛnka ɛ atam bibie no kora deɛ mentumi nka bi ba meka baako obi ka kyerɛ sɛ meti kotoo nyansa bi anim meti kotoo Nyansa nim. Ɛna mesi look at this. Adan na mo tete lumba saa. Adan. Deɛ meka bia ne sɛ abusuafo a mo tie mi lumba yɛ mo de hyɛ o. Mm. Yɛ deɛ yɛyɛ spectators. Deɛ mo yɛ ne da hɔ twɛn mo. Mm. Eti mo obi asaranda na sɛ thirteen fo a yɛnkɔ sie lumba. After that obi apɛ so ɔyɛ bia no mo yɛ. Sɛ wobɛtwe manso o, sɛ wobɛka sɛn yi o, na mmom mo a mopɛ sɛ mo usurp the the role of abusuapanyin deɛ mo yɛ te. No chieftaincy will support you because obi anim sɛ abusuapanyin ɛbɛ yie a anaa bɔne yi sɛ ɔne ɛbɛsɔ ne dua mu ɛbɛ yere no. Etu ɔno na ɛsɛ ɔhwɛ sɛ yakora ne de hyeɛ no. Why don't we know this? Ɛsɛ sɛ yɛhu. Abusuapanyin nyɛ ordinary. Na sɛbe sɛbe sɛbe ɔhema wohwɛ family tree a. yɛka family tree ne deɛ family tree no ɛne dɛn
Arnold. What's the family is like Ebusieti and Obo Obo family tree.
That's Obo family tree. Hey, you ready? Yeah, auntie, you know me me the family tree assemble mo. Mm-hmm. But someone say Ebusia pen ko nye moja. Mm. You can family tree ne de. Eduane si on branches. Ewo.
Nti stem no. Any Maame a odii kan pɛ Akanfoɔ na yɛ kɔ Matrilineal no stem no ne maame a odii kan a n'asefoɔ ɛtrɛ kɔ ti ɛtrɛ kɔ no nyinaa na ɛyɛ branches anaa mɛboa ti yɛ dra a wobɛhu maame a odii kan no ɔno koraa nso no yɛhwɛ dua ne root no a ɛyɛ ancestors no a ebia yɛnnim wɔn because generation after generation te yɛba stem no afei branches no rekɔ nti yɛdrɔ olumba abusua family tree a branches no abusua panyin ka ho ɛti na yɛto aba yi abusua pɛ yɛyii no ɛti sɛ lumba nko awu yi a na yɛtumi ka sɛ abusua panyin nyɛ blood ɔne ma you check it na kyɛ sɛ yɛpɛ kwan bi abilite maa no na kyɛ sɛ yɛtwi afa de so ɛna obi bia nso ɔbɛka sɛ ayie si akama mu a Ɛyɛ maa na ɛwura ne ayie ɔretwa ntorɔ. Ɔbaa sɔgyɛste kyerɛ abusuapɛn ɔpɛ ɔbɛfa ɔpɛ a ɔmfa. Ɔbaa di. Dabi dabi dabi dabi dabi yɛyɛ yie wɔ fie a it's all about abusuapɛn lɔya wɔ question abusa me nkyerɛ ɔmu. No ɛyɛ contrary to expert witness safo kantanka ɔbaa yɛ. No ɔpanin wa lɔya wante safo kantanka deɛ no ase. Is document ɛda wɔ ha sɛ. No, I have. Ɛna me sɛ. I have it here. Ɛna me sɛ. Bɛtumi ebi aka. Wante aseɛ because maame nkyerɛ mu. Tie wante aseɛ. Obi wu a ɛwɔ fie a ɛyɛ abusua panin ne mu ɔkɔnsɔɔto mmaa no. Afei na wɔrekyerɛ mu.
Ɔkɔnsɔɔto mmaa no but information mu di gu abɔntene sɛ ɛmaa na esie wɔn se mmaa na organize ayie o oh, Lɔya, Information a ebi de wa bɔnten no no, sɛ me mewɔ adagye a me tie wɔn a sɛ bɛ wɔn fee sɛ wɔn kasa ma maame ama sɛ wa ne ɔdɔ buru me tie obiara deɛ mewɔ adagye. Tie ne yie, information a ɛwɔ abɔnten ne sɛ ɛyɛ mmaa ɛna esie obi, etu wɔn nyɛ ama lumba sisters nsie no. Nti mpakyɛw sɛ wo bra awu a hwan na esie no? Wo bra awu a, ɛyɛ abusuapani. Abusuapani. Yes.
Na wo maame so wu ɛ?
wo maame wu a ɛyɛ abusua panyin na wodi maame maame nkira ha no ma wo me papa wuyɛ me papa wawu abusua yɛ meeting na abusua ka sɛ monkɔpɛ besia mhm. wɔn nim sɛ bia ne ba kora wɔ sika wo they are rich wɔn bɛyɛ wɔn papa yie mhm. but wɔn bɛka kyerɛ mo sɛ monkɔpɛ besia mhm. before bɛka sɛ monkɔpɛ besia no yɛbɛyɛ discussion ahwɛ budget a yɛde bɛyɛ yie no abusua no nyinaa o. ɛsɛ ɔka ɛyɛ wei deɛ lumba yie deɛ yɛde hundred billion ɛbɛyɛ yɛwie a wɔn mu nim sɛ ɔma tu bi a ɛhyɛ wɔn ho ɛso yɛn nka sɛ mo na mo fa sika mo ɛsɛ mo nkɔ pɛ besin amara mipatɛ o te adeɛ n'ase na mo de sika ne bɛyɛ mo a mo sika o bɛyɛ indirect way sɛ ɛyɛ abusua sika yɛwie yie no a obi asika a wɔde ba yɛ bi yɛbɛte ama wɔn.
Okay.
Ɛna mo ara mowɔ sika na moamii sɛ mo papa mopɛ sɛ moyɛ show ɛboro so a, mobɛsrɛ abusua panin sɛ obiara ntena nkyɛn, yɛpɛ sɛ yɛyɛ papa yie. Ɛno monsrɛ o, wobɛsrɛ ansa. Ɛti Lumba maame wuiɛ a Mesa wuiɛ no, obiara nim sɛ ɔno ara na ɛyɛ ayie no. Ɛnso wɔsrɛ abusua panin, wɔgye permission. Ansa.
Yes!
Ɛsaa na yɛ na kan man mu. Me papa yɛfrɛ no Yantim Kwautafo. Owuiɛ, Ɔhemaa, me pɛ na me yɛɛ nɛ yie, but abusua no hyiaaɛ. Manka sɛ obi anyini ankyɛ me bɛyɛ yie. Abusua no hyiaaɛ na wɔn bisaa sɛ yɛde sika sɛ na ɛbɛyɛ, ɛna yɛtoatoa adwene. They know very well sɛ me ara na mɛyɛ. Ɛna obi suggest sɛ yɛde five billion, nam sɛ oh five no deɛ sua, yɛnyɛ no seven. Afei na busa pɛ sɛ yɛnkɔpɛ bɛsi amara. And so I took over the funeral. Yɛwie ebu akonta. Akonta no yɛte baabi obi adi sika firi yɛ ayɛdɛ ama no. Na yie na yɛ well organized. Mm. Nti wɔba onua ba nsɔre nyɛ ne si ne brɛ yie it's never true. Ɛyɛ busa panyin. ɛyɛ abusua panyin. nti agye sɛ ne nua baa no ɛsrɛ abusua panyin. you consult abusua panyin. na ɔde ɔde ɛyie eh, de ma no Ne ne nua baa no. Ne sɛ ɔdane ama wo o ɔtaa w'akyi. Me mepa kyɛ sɛ ɛyɛ ne nua bɛma ɛna efiri mu nti obetumi asrɛ busua panyin no sɛ okay ebia yɛ kɔpɛ bosea kɔ yɛ yie na me ɛɛ ɛɛ fɔsti anaasɛ ɛɛ bempɔma me wɔ sɛ sika na mo abɔ no ebia ɛɛ ɛɛ Mfa no sɛ two hundred thousand me wɔ hɔ te me srɛ sɛ fɛ yie ne ma me na me yɛ obetumi asrɛ. Wontumi nsrɛ ne saa sɛ yɛn fɛ yie ma wo na wo yɛ yɛn ka ne saa o o bɛboa ama abusuapɛni ataa wɔ akyi yɛn nim sɛ yɛ wɔ sika. Okay nti wo bɛboa.
Yes ɛnyɛ sɛbe sɛbe sɛbe sɛbe mpɛrɛ duasa. Wo bɛboa na wa taa wɔ akyi. Ɛnyɛ business yɛn de ama wa yɛ na wa to profit.
Na ɔyɛ barima deɛ ɔbɛtumi ayɛ. Dabi dabi dabi dabi the point ne sɛ biribiara biribiara hinge on abusuapanyin power sɛ firi ne ba hɔ sɛ firi ne nua baa hɔ sɛ firi wɔ biara wo deɛ yɛ further investigation na ka kyerɛ sɛ meboa. Oh saa na me deɛ ne yɛyɛ. Yes
sɛbe sɛbe sɛ ɔna wo maame na firi mu anaa papa nti ɔhema wo ignore abusuapanyin yɛ deɛ ɔpɛ. So obiara nim sɛ wo din ne wo diberɛ biribi agyina wo so? Mm, megye permission ɔde ma. Bɛta a.
Ba wɔn sɛ Lumba deɛ deɛ, it's like abusua panin is nobody. Every day yɛ paligation atia no, yɛ paligation atia abusua panin. Wɔbɔ wɔ a, yɛsesei. Wɔyɛ sɛ a, yɛsesei. Ɔnyɛ free. To wɔyɛ biribi kora wɔ suro. Left and right. So that ɛdɛn abu ɛyɛ ne ma so anaasɛ dɛn mhm. obi antumi nsɛpo the power of abusua panyin da it's not done anyhow otumfoɔ mma kwan wɔhene bi a ɛma kwan wɔhene bi a ɛma kwan it's not done ɛnyɛ akan culture ɛnyɛ asante culture it's not done anywhere eti sɛ wɔn a wɔn feel sɛ say na say na say they should throw the towel. Na ntɛntɛm yɛn nyinaa nka mom nyɛ lumba yi yɛn yɛn ahɔhoɔ no yɛn bɛtaa mo akyi people are ready to help lumba agya ne kwan mo ayɛ ma mo kele wɔ biara me me nka ne ne interest mpo obiara mora awerɛho a na ɛwɔ yɛ mu nyinaa sɛ mo kele na wohyia wɔ yɛ afei de yɛabrɛ mo koraa afei de yɛabrɛ mo asɛ sɛ ɔmo nte de a Na it pains me sɛ mo na asɛm no ka mo no, moama outsiders na ɛresɛ adeɛ no, sɛbe sɛbe sɛbe sɛbe wɔn afɔm Tim Liga ne ti wɔn na ɛfiri mo fie. Wɔn afɔm Tim Liga ne wɔn wɔn sisei na oo sisei na. Ɛyɛ ɔdɔ a wɔdɔ lumba.
Wɔdɔ hwan?
Wɔdɔ lumba.
Ɛyɛ.
Ɛyɛ ɔdɔ a wɔdɔ lumba nti na ama wɔpɛ sɛ ɛpɛpɛyɛ ɛbɛba. Pɛpɛyɛ no yɛmfa nsɛ yɛ yiye no wopɛ sɛ pɛpɛyɛ baa nyɛ saa na ɛyɛ no wonsɔ camera na woyi sɔto obi abusua pani obi abusua pani me woyi sɔto ma abusua pani mɛba wo so mede mede mede court case bɛ chase wo hmm. wosi sɔto obi yi sɔto abusua pani a yɛsɛ ayi aboa no wotwa ne ti a deɛ aka bi ayɛ ahoma ɔwɔ wotwa ne ti a deɛ aka bi ayɛ ahoma. Enti w'abusua panin na ɛyɛ tire of w'abusua. Womu obi oh, ɛdi ride na obi gu n'anim ase a, ɛyɛ abusua no.
Yes!
Why do Ashantis always fight for their kin? Otumfoɔ anim gu ase, Asantemaa na anim agu ase. So we fight for Otumfoɔ. Saa na abusua so te. Etu gye obi ɔte nkyɛn sɛ wɔn gu abusua panin anim ase a, ɛyɛ ne twam ɔde bɛserew. Ɔde bɛserew. Why do you allow that? Ɛmi ato abusua panyin sɛ ɔde Tupac ɛna ɔkɔ wɔ ɔyɛ. Wagye ato mu. Ɔno akwasa ɔde bi nso. Ɛsɛ neɛ neɛ neɛ. Da wagye ato mu.
Wanya de ato no ɛte sɛ. Wanya de ato no deɛ deɛ na ɔbɛka. Ngyɛn zi name no no. Anso Tupac nyɛ wɔriɔ.
Asa. ɛna ma bɔn ɔhema ɛti dɛ me dɛ me sɛn sɛ ho ɛyɛ me ya ɛkwan a wɔde lumba afɔ so no mm-hmm. ɛ lumba boro saa o mo nya abusua panyin na ɔnyɛ na yie accountability ebesi sika bi a ebefi lumba yie mu ɔntumi fa kapere nfa baabi a mm. he can try ɛbɛka ɔte ase yɛ ne wɔnyɛ na yie ɛyɛ abusua Ayie yɛwɔ nhyehyɛ yɛde yɛ yɛn sɔre akɛkɛ ne ɛyɛ yie rules ne da hɔ rules ne da hɔ ɛhɛ ɛyɛ amammerɛ ne ahyehyɛ to fi tete obi ɛsan ho a ɛnfa deɛ ɔsɛ ɔbɛyɛ kuna ɛm amammerɛ da ho wobɛtumi afolo a na watumi ayɛ saa kuna no a ɛno nso da hɔ. na yɛde wo fa mu anaa bɛnu ho koraa sɛ ɔkaa sɛ wobɛyɛ kun a yɛde wo fa mu a wadware yɛ nyina ɛbɛhyehyɛ ma wo star de bɛdware nsuo a bɛdware aduane a bɛdi wanam a bɛtu wo nna mu nyinaa yɛkyɛkɛ wo wonni wonni privacy woyɛ kun a wonni privacy woda mmerewa mmienu ntam every night for one year Yɛsɛ biribi bɛtɛɛ saa.
Ɔhema nyɛ bɛtɛ o, yɛ kasa kun a.
Wobɛyɛ for one year. Sɛ o private part kora yɛde ntwoma bɛ penti hɔ na yɛde yɛde ade bi ato wase na yɛde key ɛne tu aboba. Ɛne birim.
Yes, ɛne kɔ a yɛ limit no no o, yɛde bɛto wasene. Key ne represent sɛ sɛ bɛ o vagina no yɛ atum. Sama no nya kwan mɛ ne o mɛ yɛ sex.
wei nyinaa ka kuna no ɛka kuna no ho yɛbɛyi aberewa a ɔbɛ consolation after death
ti adeɛ ne yɛde bɛto asene no kii ka ho na etu aboba nyinaa kyekyere na yɛde ato asene kɔbisa sɛ adeɛ no a yɛde kii ne kyerɛ sɛ yɛato vagina no mu Yɛato adeɛ no. Sɛdeɛ saman no sɛbe wɔmɛdi. Nti mpakyɛ na saman ɛyɛ eh, ya ya. Mepakyɛ aha no me me interest pɛma me ni gye ho. Pɛsɛ mbisa wo sɛ kuna no a yɛka no nyinaa no yɛwɔ ho nneɛma a yɛyɛ. Serious one.
Busa ɔpani bi a. Mpakyɛ o. Ɛndɛ birim AI level yi a yɛwɔ ne ɛyi Gen Z yi, obi kunu awu ɛma yɛde adeɛ no akyekyere no ɛne boba no ɛma obi kita key no. Biribi kakra bi na ɛyɛ firi mu, yɛkɔ ne pure one a, deɛ yɛ, yeah, deɛ ɛyɛ firi mu no, deɛ ɛyɛ firi mu no pɛ yɛ kane no nka sɛbe sɛbe, Odɔ Buroni baabi a ɔte yi, Ɛwɔ sɛ yɛma no firi hɔ na yɛto fie no mu. Kane no a, ɛnnɛ nso PNDC lɔ one one ne adeɛ, ɔba ɔkita mma, wopam ɔnkɔ fie bɛn mu. Na yɛabu yɛn ani agu so. Ɛso no koraa ne proper one a, eh, ɛsɛ sɛ yɛto mu. Okay. But ɛsɛ yɛto mu ɛnyɛ yie. Nkwadaa no nti. Okay.
Ɛno yɛ one.
Okay. Ɛna kane kane nso yɛtumi ma unifunu ne da in some tribes. Sɛ sɛ yɛyiyi no mu no afiri mu. na mmom nneɛma a ɛkyerɛ sɛ woyɛ woyɛ kunafoɔ w'adwadeɛ mhm. w'adidie ɛne deɛ yɛnyi wo ankora mfiri mu yɛde wo bɛhyɛ ɔba panin sɛ a wo control wo vagina no yɛbɛpenti so ntwoma yɛde clay clay clay ɛɛ yɛbɛpenti so pubic hɔ no ɛsoro hɔ sɛ wobɛdware o w'adwadeɛ no bɛ sɛ tam biara mmerewa no di w'akyi wowie bi a wodware wie bi a ɛbɛpenti ɛnyɛ mbɛtɛn o if you are going proper eku na. ɔfa na emi wɔ so ɛ. ooo ɔsi o pe di si ni gya isa adi mi. ɛdi na hɔ ni yawo dɔn. we have to learn.
but kakra mi di bɛ hyɛm de dɛ mi ni ma ɔsɛ wɔn de wɔn yi nfirim but mpɛdɛ mɛ twɛ adwene si de dɛ yi ɛhwɛ article twenty six clause two clause two of yɛn constitution a any customary eh, any cultural practices bi a odi humanize.

Eh? Mm-hmm. The same constitution no. Mm-hmm. Enti we nso yɛ religion ni bi a yɛ practice. Wada Roma. Mhm. Mo bɛ ma me kwan na me nkan wo kakra. Eh. We yɛ ɔsɔfo bi yɛ fɛ Nana Kwate Amanfo. Ɛna ɔtwerɛ saa buku yi. Okay.
Ma me nkan this page on kuna. Hmm? Okunafoɔ dware mprɛnsa da biara. Ne nsuo, nsuonwunu nko ara na ɔbɛdware. Yes. Nsuonwunu nko ara na ɔbɛdware. Nsuo no nso, ɛsɛ sɛ wɔde ɛboɔ tum. sɛ it doesn't dehumanize anybody mhm. ɛyɛ amammerɛ ɛsɛ sɛ deɛ ɔrehwɛ kunani no soɔ no gyina ne ho abiri bi ɔbɛdware wɔn na ɛhyɛ bathroom hɔ a wɔdware ɔgyina hɔ so no privacy wei yɛ current ayi o yɛ modernize no no. no that one no problem.
thank you. Uh -huh, but sɛ ɔdware ɔdware nso a ɛsɛ sɛ ɔgya nsuo kakra wɔ bokiti no ase. na deɛ wɔrehwɛ ne soɔ no abɛfa kohwi agu. Amanneɛ kyerɛ sɛ wɔnwunu nto okunafoɔ wɔ fie, enti wɔma no kɔda ntɛm by seven six wɔawura dɛm dada akɔda woyɛ saa one year ɛda a wɔde okunafoɔ yi bɛhyɛ kuna mu no deɛ ɛsɛ sɛ obu ada deɛ ne yɛde bɛsta to no food Wonnidi. Wonnidi aduane a ɛsɛ sɛ ɔdi kɔsi sɛ ɔbɛdi ɛɛ aduane a ɛsɛ sɛ ɔdi kɔsi sɛ ɔbɛdi nnawɔtwe da no ne aduane a wɔapɔ ho ayɛ.

Hmm? Eyi ɛwɔ kunaa. Yes.
Sɛ wɔda nso a ɛsɛ sɛ wɔda mmaa mpanimfoɔ mmienu ntam. Ɛnsɛ sɛ kanea nso pa ne ho anadwo nyinaa ne asɔ bobo so nkyɛn. This is a modern book written by Nana Kwati Amanfo. Deɛ ha o. Ntie. Na kuna no Kuna no, eh, sɛdeɛ wɔte kunadɔ sɔ no. Wɔse, sɛdeɛ wɔte kunadɔ sɔ no ne sɛ, ɔbarima a ɔrebɛfa kunabaa no, no, no, make I start from here. Make I start from here. Yeah.
Kunadɔ sɔ na mepɛ. Kuna ne te Germany a wenyi ɔbɛyɛ. Wenyi, sese, mi. Wɔn na ɛkɔda ne nkyɛn. Nya abotire.
Ha!
Wɔsan asrɛ bio sɛ wɔn akunafoɔ no na wɔnni kuna no. wɔnni kuna no mmara nyinaa so so ahu kuna dɔ so no nneɛma a wɔde yɛ ni ntomago anaa duku bi a wapam ɛna wɔde boɔ ketewa bi ne atuduro abɔ ano ɛne safoa ne ɛde ato asene wɔkyerɛ mu kɔ fɛ na wɔbɛka kyerɛ sɛ safoa no yɛde akoro so vagina sɛdeɛ bɛ sama ne ɛma mɛyɛ sex Ɛyɛ amammerɛ, ɛno deɛ ɛntwaa mu, they practice it. Enti wopɛ sɛ ɔyɛ proper kunu a na wɔka kɛka no, they will take you through this. And this is efie manpanin na yɛ. Efie efie manpanin na yɛ wei ɛn deɛ bɛrima mma mu. Bɛrima mba mu nti wɔn bɛ abɛ da wɔn kya one ne yes ɛyɛ eh, one year na six months. ɛne nyinaa nso abusuapanin na ɛbɛ select wɔn ɛde wɔn ama. one year na six months. o yɛ no one year.
Hmm. Na mpakyɛw kunafo obetumi akɔ adwuma like you know like daily activities sɛ mɛsɔre anɔpa sɛ pɛ nea watie nyinaa no adwuma bi anim yes ɛni sɛ woyɛ adwuma da bi abɔ black wɔ fie pɛ deɛ yɛka nyinaa no mepakyɛ watem ase ɛti akan proper kuna ne wɔn ayi bi afiri mu te sɛ wɔn funu ne nna ne sa but wɔn mu deɛ they still do it they still do it paa. me mputu fear in anybody ɔlɛ sɛ bi a ɔn bɛ ignore na ɔn tena na sɛ kuna paa de a you go by this
wei no na mmaa no yɛ na mo sɛ yɛ organize yɛ yie deɛ sɛ ne nyinaa ka yie no ho ɛyɛ under the proper supervision of abusua panyin yɛn mpia abusua panyin nyinaa nkyɛn ɛwɔ biribiara mu nua baa bi a ntumi nye obi ayie. Ɛba bi a ntumi nyɛ ne papa yie. Yɛbɛma akwan yɛ yɛbusua panyin na ɛma wɔ kwan ɔka sɛ wɔmpene a wonni hwee yɛ. Ɔka sɛ ɔmpene a ne biribi ayɛ. Yɛ kwawufoɔ wowu a yɛtumi de da papa fie. Ɛno korɔ wɔn gye permission. Maamefoɔ ne pɛ sɛ wɔn de wo kɔ a wɔn maame sadefoɔ they they seek permission. Otherwise ɛsɛ yɛde da wɔ papa fie. Eti na kwawufoɔ nfa agya ni agorɔ no. So wahu? Ne nyinaa nso apurusa pɛ na ɛbɛma permission. Deɛ meka kɔsi nyinaa sɛ Ɔhemaa Kalumba ntumi nsɔfa this fate wɔ berɛ a yɛte aseɛ sɛ abusua pɛ na ɛsɛ ɔyɛ na yie na obiara mfa bi mfifiri nkyɛn mma ɛnka biribi akɔ kama. Na ɛna abusua panin ne akɔ sɛvo na ɔkyena sei ɔkyena sei obi yɛ n'adwene sɛ wɔpanehyɛ abusua pɛ yɛ Lumba na mogu n'anim ase Lumba busuafoɔ monte aseɛ saa na Lumba din no so Nkaakyire sɛ yɛbɛkora no yie, nkaakyire din a Lumba agye da hɔ no. Na kasa bɛ mm. sika ɔbɛma mo anya koraa bi ni Lumba bɛma mo anya sika mo a mo ba ɛna mo yɛ ama saa sika no nyinaa ɛkɔ. Saa sika no nyinaa ɛkɔ.
Maate, ne da ase daa.